Pan nes i ddechrau yn y swydd, eh, o'n i'n meddwl bod dim yn sôn am to, rhoi, rhoi tanau allan, ond mae'n lot mwy na hynny iddo fo. Rhoi atal tanau rhag digwydd a gweithio lot yn y cymuned hefyd.
Dyma rhestr o'r deg peth angen rheidiol eich helpu benderfynu a ydy rôl y diffoddwr tân rhan amser, ADS neu al-alwad, yn addas i chi. 1. Bydd yn rhaid i chi fyw neu weithio'n ddigon agos at yr orsaf dan yr ydych chi'n ymgeisio amdani, oddi mewn i bellter teithio penodol, ac aros oddi mewn i'r pellter teithio penodol ar gyfer yr orsaf dan yr ydych chi'n gweithio ynddi pan fyddwch ar alwad. Mae diffoddwyr tân ADS neu ar alwad wedi hyfforddi i'r un safon ac yn cyflawni'r un gwaith â diffoddwyr tân llawn amser. Oedd y hyfforddiant yn ofnadwy o tyff. Um, mae wedi pwysio fi i limis. Do'n i byth yn meddwl swn i'n um, mynd at, um, ond uh, swn i'n mynd yn dol fori yn eiddo eto. 3.
Pan fyddwch chi ar alwad, bydd yn rhaid i chi gario teclyn galw a fydd yn eich galw pan fydd angen. Mae'r pejor dan i, mae e dan i trwy dydd. Dwi'n gwybod am bechgyn mynd yn nawr sy'n â plant bach gyda nhw. A mae nhw wedyn yn getre'n tu, a mae'r blipper yn mynd off, a mae'r plant yn gweiddi siawt. A chi'n gwybod, a, ma, a mae e'n gret i weld e. Pedwar.
Byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr a allech helpu yn eich prif gyflogaeth. Mae'r Brigâd Tân wedi rhoi sgiliau i fi a sgiliau fi gallu cymryd gyda fi trwy bywyd a fi wedi defnyddio'r sgiliau yma i cael swydd yn yr ysbyty yng Nghaerdydd. Fi'n gweithio uh, mewn A&E, felly mae'r sgiliau mewn trauma fi wedi ddysgu trwy'r brigad tan fi wedi cymryd nhw efo fi i mynd i'r ysbyty. 5.
Byddwch yn rhan o'r gwaith o gadw bobl yn fwy diogel yn eu cartrefi a chymunedau.
Aia, gwasanaeth tân!
wedi rhoi um, gwybodaeth i fi am bwyty uh, diogelwch yn y cartre a hefyd bod y gwasanaeth tan nag ddim on yn dod mas amser mae tan yn y tŷ a pethau fel ni, mae nhw'n helpu i osgoi hynna i ddigwydd. chwech.
Mae diffoddwyr tân rhan amser neu ar alwad yn gael eu talu am eu gwaith, nid swydd wirfoddol mohoni. Job satisfaction is the main benefit and we do get paid a salary as well, so it's not voluntary like it used to be. So you, you get paid a salary for doing what you love doing. Saith, bydd yn rhaid i chi gynnal lefel benodol o ffitrwydd trwy gydol eich gyrfa. Wyth, mae'n rhaid i chi fod o leia 19 oed i gael eich cyflogi yn y rôl, ac nid oes cyfyngiad o ran eich afswm oedran. Un o'r pethau mwyaf i gallu cofio yw'r Yy, dyrchafiad i rheolwr y criw. Yy, mae hwnna wedi agor drws i fi um, wneud um, beth o'n i'n galw'r ADCs. Mae hwnna yn proses o, os fi'n paso, gallai um, mynd dros i llawn amser. Ond ynglyn â galwadau, uh, un o fy nghalwadau gyntaf oedd um, yn delio efo marwolaeth, a oedd hwnna wedi agor fy llygaid i beth mae'r brigad tan yn delio efo o diwrnod i diwrnod. 9.
Nid oes yn rhaid i chi feddu ar unrhyw gymwysterau ffurfiol i ymgeisio, ond fe fydd eich sgiliau sylfaenol fel llythrennedd a rhifedd yn cael eu hasesu fel rhan o'r broses dethol. Os yr ydych yn llwyddiannus, fe fydd hyfforddiant llawn yn cael ei darparu.
The qualities you need as an RDS firefighter is definitely commitment. You need to be outgoing, you need to be a team player, and definitely have a passion for learning. Deg.
Nid oes y fath beth a diffoddwr tân arferol. Rydym am gynrychioli'r cymunedau rydym yn unig gwasanaethu a rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd heb eu cynrychioli'n ddigonol. Ar ôl siarad efo ffrindiau, ges i ddiddordeb i ymuno a nes i ymgeisio am y swydd. I always wanted to be a artist firefighter and

O'n i'n... nes i feddwl bod o'n edrych reit diddorol. Um, nes i ffonio nhw fyny a gweld bod yna noson agorad, so eisiau noson agorad a seinio fyny. Adeg yna, dwi wedi mynd ar niferoedd o testiau gwahanol. Dwi wedi gwneud yng Nghwrsio a dwi yma heddiw.